Lo kudu lefaseng. Mm, ka nete, lebotlelo le lenyenyane. Na ke na le la magareng. Wow, lebele la lebotlelo le legolo la jeli ya tofi. Go thabiša kudu. Ha, o e tšheye le lenyenyane kudu. Mike, o seke wa leka wa kgwatha male ke re aka, ke aka, ebile ke tlo a tšha. Wow, Go bose bjang? Gape e fetoga tšhungama. Mike, ke sebaka sa gago. Ke thabela go thoma. A re le buleng, re le tšhere. Go kgališa le go ba bose bjang. Ke nyaka mangwe. Ke nyaka go nwa le botlelo ka moka. Wa tseba, ga se ka ka ka latswa diro tsebose ka tsela ye. Gape,

Ah, ke tlo nagana se sengwe ke moka ah. oh e buile mike o seke wa tlwa o dira se gape le ba go se kiša kudu ke tlo tšhela bubble e kgolo kudu gona brady ke sebaka sa gago ka botse a re boleng le botlelo o oh, Ga e tšwe gabotse! Ga ke kgone go e tšhela! Oops! Ke maswabi batho! O oh, motho wa go nka! Go be go le bohloko, fela ke na le kgopolo. Ke tlo ipitša helicopter! Dumela! Ke nyaka helicopter! Ke yela! Lahla thapo! Gona ke tlo etlema go dikologa le botlelo. Le go le kuka! Wow! Ba kukile le botlelo la ka le legolo go ya lerata dimegolo. Le go tsena ka molomong wa ka. Yuhu! Jeli ya ka e bose! Go tšhwa bose le go makatša bjang! Ke a le rata batho! O ka hlane hlogo. Eng? Pakete nyane ya Pringles? Ka nete? What? Uh, go thweng ka wena. Le nna ke bile le mahlatse kudu. Emma, Brady o ba phasitše bohle. Ke thabile kudu. Ke na le pakete e kgolo ya Pringles. Gona, le se ke la ba le mofufutšo. Jane o a thoma. Gona e, ke na le pakete nnyane gape, fela go sana le se sengwe. Eng e tee fela? Seo ga se a lekana. Mo, ga go sana se sengwe. Gona, a re lekeng se re nago le sona. E nnyane kudu, fela e botse kudu. Mike, ke sebaka sa gago. Ka nnete, a re lekeng. Oh, chocolate chips di tšwa gabotse ke la mathomo ke le ka se ke se se botse kudu oh di bonala di le bose ke nyaka e teka nnete oh, banenyana ke nagana gore ke na le bothata seatla sa ka se gomarche ka gare ga pakete ya pringles

O ka dira se bjang? Brady, tla o tšwele pele. Yuhu! A re lebeleng. O, ga ke kgone go e fihlelela. Ke a tseba. Ke tlo fetola kan fela. Wow, lebelela ditšhele tšaka ka moka. Ke na le taba ka moka ya tšona. Ebile ditšhwa di letše kgolo kudu. Ke tšhogile! Ke bogolo bja go ya ka ka nnete ebile bo se kudu. Ka botse! Re a tšhwela pele! Emma! Kgopolo! Ke nyaka galase e kgolo! Ke tlo go bontšha se ke tlo go se dira. Go lokile! Re thuba tšhele e kgolo go ba diripatšhenyane. Re be re laglela tšhele ka moka ka gare ga galase e kgolo. Re swanetše go e tlatša ka moka ka diripatšha ditšhele. Oh, yes.
Wow!
What was that?
Le bjale, selo sa go kališa kudu ke go tološa tšhele ka moka. Go tlo ba bose. Ema thoko. Lebelela flamethrower yela go tšhwa ga botse bjang. Bjale ke na le galase e kgolo ya tšhokolete e tološitšwego. Wow! Digalase tše di tšhwa ga botse bjang. Nako ya go enwa. Lebelela straw sa ka se se botse. Ke rata se. E bonala e le bose. Brittany o ka abelana? Awa, ga ke nyake go abelana. Galase ye kgolo ya chokolete ke ya ka fela. Ke be ke sa tsebe gore Brittany o na le megabaru ka tsela ye. Fela re na le di-straw che khethegile ebile re kgona go nwa chokolete ka moka ka tšona. Asa! Mike, se se bose kudu. Ke rata chocolate. Eng? Wow! Huh? E kae? Ga go kgonege gore ke nwele ka moka. Oh, awa. Le o tswitše chocolate ya ka. Oops! Re swerwe. Go a sekiša.

Fela re tlo thoma ka Brittany. Gona ke na le nyane kudu.
A tseba se ke swanetše go se dira. Wow! Go na le se sengwe ka gare. Ke gummy bear. Se se tšhwaga botse bjang. Le go ba bose kudu. Bjale re bea segoromelo ga bere. Bere leka cube ya chokolete ka boyona. Oh, wow! Se se bose kudu! Mike, ke sebaka sa gago. Tla o tšhwele pele. Oh, ya re lekeng. Wow! Go na le di-skittles ka gare. Lekere la ka le le rategang kudu lefaseng. Oh, my!
Gona, ketlo ya di-skittles gona bjale. E bile straw se se khethegile se tlo nthuša ka se. E tlo ba ka lebelo kudu. Yum! Bjale a re boeleng go cube ka boyona. Lebelela, ke thubile, e bile bjale ke na le malekere a mantši. O seke wa e gwata fela. Ke tlo ya tšhle ka moka go fihla go polo ya mafelo. Gona, uh, ke moka. Ke rata Maltesers. Ke sebaka sa Jane. Hmm, hooray! Go thoma ka, ke tlo thuba cube ye. Wow! Ema batho! Ugh, e boima kudu. Oh, e hlokomele fela o seke wa e ja. Na o nagana se ke se naganago? Marshmallows, thaba ka moka ya tšona. Ke se se bose kudu. Ke a e rata. E boleta kudu ebile bo... Hey! O dira eng? Yummy! Wow! E bile e golo kudu! Ke a e rata le nna. Ka botse. Ke ka baka la eng o ja lekre laka? Oh, o lemogile! Le bagwera baka, ke le gopela gore le seke la e ja. Le ge go le bjalo go lokile, ke na le cube ka moka ya dilo tše bose. Oh, bose, ke a le boga! Wow! Cake pop e nnyane! E botse bjang! E bile go thweng ka wena? Wow! Gona, ke na le cake pop ya magareng e botse gape! Eng? Jane? E, ke na le e golo kudu! Awa, Brittany ke wa mathomo! Ka nnete, Hooray! E bonala e kgahliša kudu. E bile e bose. Oh. Fela ke moka. Ke mang yo a latelago? Uh, oh. Awa, awa, awa. Ke sebaka sa ka, Jane. Ke loma ganyane. E botse kudu ka gare. Ke nyaka go e leka le nna. Oh, ke sebaka sa ka? Eh! E re ke leke cake pop ya ka e golo. Oh, e boima ka nete. Ga ke kgone go e kuka. Oh. Man.
Ka e tšhwele pele. Gona, ke kgona go e ripa. Gona, go e ripa ga se mo go bonolo. Fela ke kgona go se dira. Woo! Ke se dirile ka nnete! E bonala e le botse, e bile e le bose kudu. Oh, yummy! Yummy! Huh? Um, na re kgona go e leka? Hmm. Cake pop yaka, Gona go lokile. Ke a le boga kudu, Jane. O yo mokone kudu. Mm, bose bja go sebe gona. Thabela digo bagwera. Wow, ke bakete ka moka ya malekere ya Maltesers. E maganyane fela. Lebelela seo. Mike o na le bakete ka moka. Gomme Enid o na le bakete e golo kudu. O modimo wa ka. go thata go dumela a re thome ka wednesday hmm. ke ka baka la eng ke na le nyane kudu ke a tseba ke na le lethopo le le tsekilego nka kgona go monya malekere ka moka mme ka se tšhireletse diatla tšaka go bonolo ebile go bose go lokile mike ke sebaka sa gago go lokile Ke sebaka sa ka, le nna ke na le se sengwe. Lebelela seo, selo se se botse sa go thelela. Ke tlo kgona go ya Maltesers ka moka ka lebelo. Go tlo thabiša kudu. E re ke le bontšhe. Ke kopantšhe sethelelo se segolo kudu. Bjale re bea malekere a Maltesers mo. Gomme lebelela ke a sepela. Go thabiša kudu! Wow! A re lekeng bose! A re direng gape! O oh, seo se thabiša kudu! Go a matša!
What was that? Bose, bose, bose! Go thabiša bjang! Oh, ke gona ke go fela. Go nyamiša ganyane ka nnete ke sebaka sa Enid. Tla o leke. Eh, ke tla leka. Ke a magolo kudu. Mmm, go bose bihang. Eng? O nyaka gore ke abelane le wena? Le gate, ke yaka. Ka nnete ga ke na maikutlo a go abelana.
Go lokile, ke tlo tšea Maltesers ka moka ka boyena. Re swanetše go sega lešobale le swanetše tafoleng. Ke moka ke tlo atlega. re šomiša setšhumi sa gona sa melo re se tšhuma gomme ke gona ge go lokile eng malekere a ka kae wednesday nawa yele ka moka o ka dira bjang seo o be o swanetše go abelana o ka fetša ye wow sephutelwana se senyane bza disirie oh Wednesday o na le ya tlwaelo, gomme Enid o na le e kgolo kudu. Lebelela seo, sephuthelwana se segolo sa disirie. Go tata go dumela. Mike, re tlo thoma ka wena. Ke tlile ka kgopolo e botse kudu. Nka ya disirie tafoleng e nnyane, ka poleiti e nnyane. A re tšhelele ka moraleng wa rona. Go thabiša kudu, naga go bjalo? Sa pele re tšhela disirie. Ke mokar tšhela maswi godimo ga tšona. Se se tlo ba bose kudu. Re swanetše go leka ka lebelo le le kgonagalago. Re šomiša le lepula.
bose
fela dikgotšhennyane di fela ka lebelo o oh, tlokela go sega ke tlo ithipa gome ke sebaka sa wednesday ka nnete ke šetše ke ipeakanyeditše poleiti le le lepula ke tšhela disirie ka moraleng ke tšhela maswi ganyane go lokile seatla Ga ke nyake go tšhireletša diatla tšaka. O, oh, go bose bjang. Di lokile, leke di na na le mebala. O, oh, modimo wa ka! Ke nyaka tše dingwe gape! Ke a leboga, seatla. Šala ka botse. Enid, ke sebaka sa gago. Go lokile, ka ya bjang seputselana se segolo se? Ee, ke tlile ka kgopolo e botse kudu. Ke tlo ba gona bjale. Oh, nthetelele! Gape, phapoši ya go hlapela e tlo nthekga ka nnete. Ga ke na morala o mogolo, fela ke na le batapo e golo. Ke tšhela maswitwi ka moo. Ke na le a lekanego go tlatša batapo ka moka go fihla ka leroti la mafelelo gomme bjale re ka bea disirie tša rona ka moo di botse ebile di na le mebala bjang go a makatša di tletše kudu gomme bjale se se šetšego ke gore ke tumele ka moo

Oh, donut e nnyane bjang. Hmm. E nnyane go feta seipone sa gauta sa Wednesday. Enid o na le ya tlwaelo. Gomme Mike o na le donut e kgolo kudu. Oh, modimo wa ka. Wednesday o na le karolo e nnyane kudu gape. Tlogela go sega. Ke tlo thoma pele. Donut ya ka e bose go feta tšhalena ka moka di kopantšhwe. Re a e pšhatla fela. Go šomile, e fetogile e separa, gomme bjale e kgolo kudu. Bose, ke e rata kudu. Go lokile. Ke gona ge go fela. Bjale ke sebaka sa Enid. Hurre!
Donut ya ka e nthetetše! E botse bjang! Mmm, lebelela melomo ya ka! E botse bjang! Uh, Mike, o dira eng? Ga ke go tswatswa! Ke maswabi! Mm, ditšhelo tsa go tšhela di bose kudu! Gome bjale ke nako ya donuts! Huu, thabiša bjang! Ke nyaka go ya tšhle! Bose, bose, bose! Bjale, ke sebaka saka! Donut ya ka e golo kudu! Re swanetše go e ela! Ke hwetše! Ke tlile ka kgopolo, oh, ke maswabi Wednesday. Ga ke nyake go tšireletša. A re sekeng seripa se senyane.
Wow! Go bose bjang? Ke nyaka tše dingwe gape!
Mike o swanetše go akgofa. Basetsana ba lapišitšwe ke go leta. Oh, ba šetše ba sepela. Gape go be bjalo. Ga ke nyake motho fela donut yaka.
E tlo tšea sebaka sa bagwera ba ka le dijo ka moka. Ah, ke be ke sa tsebe gore ke tlo fihla mafelelong. Oh. Donut ya ka e rategago. Oh, Mike o feditše dišo tša gagwe ka morago ga dintla tše lekgolo. Nao a re gopola, go fetile mengwaga e lekgolo le motšo tse, Mike. Oh, ke a leboga gobe o na le nna. Ke sebaka sa dijo tše mpsha. Dikonope tše ke tša eng? Oh. Hmm. Se se bonala se thabiša. Hmm. Na re swanetše go se kgotla?
um, go direga eng?
Oho, lebelela seo! Ke chokolete nyane! Oh, dijo tše nyane di botse bjang! A re lekeng! Mmm, bose! Ke rata chokolete! fela ga gona se sengwe gape go thwe ke nka kgotla konope gape ened ke sebaka sa ka bjale ke kgotla konope wow ke chokolete fela e kgolo kudu ka nnete ke tloša sephuthelwana gomme ke swanetše go seka chokolete ka diripa tšhennyane oh ke šomiša thipa ya ka go dira seo hmm seo se kaone o a tseba eng Ke tlile ka kgopolo. Nka tirela lepokisi la ka le lennyane la setopo le tlo bala tšhokolete. Lebelela le botse bjang. Gome bjale ke nyaka go le leka. A re boneng. Oh, wow. se sebose ke be ke tlo rata go ba le lepokisi le bjalo la setopo bakeng sa mike ke sebaka sa gago uh, se sengwe le se sengwe seo se bolelago wednesday gape ka ke bone selo na gona le selo se se fofelago go rona oaoa tšhokolete e kgolo kudu e tshwa lefaufaung basetsana golokomelang Meteorite e fofa go tšwa leratadime bjale o go kotsi kudu e pholoseng basetsana re swanetše go dira eng wa tseba eng re swanetše go tša ditsidifatši tša rona tša meriri mera di lebiša tšhokolete gore e tologe ditsidifatši tša lena tša meriri ka seseloke di bapetšwa le setšhumi sa ka sa melo seo se kaone se se thabiša kudu Pula ya chokolete. Oh. Wow! Goba tse 100 tsa dijo. Ke rata chupa chups. Lena, kudu ke di le 10. Gona, gona, gona. Oh, my. Ha ona tse dinchi. Eh, eh. Ruri! Wednesday, thoma pele! Ah, ke tlo sha pampiri ya go phuthela bjang? Ke tšhwe o tloge!
Na o tlo nthuša?
Ga ke rate malekerea. Mike, na o ka dira se? Ha!
Go bonolo! Ga botse a wowa? Ke maswabi Wednesday.
Selo

Le gona ke na le kgopolo e botse kudu go di tsenya ka moka ka gare ga phuthelana e kgethegilego le go e pšhatla
Oh, Mike, o dira eng? Na se ke mofuta o mongwe wa leano le lefsa la bophelo? koko ke dirile ditšhefišang tse di tshepšago Go tsenya chupa-chups ya ka mo gome e tswela pele e le bose kudu. Ke selo se se thabishago kudu. Whoa! Bose!
Oh my god! Go thabisha!
Koko! Leka ya gago! Hmm.
O nepile, setlovolo sa ka. Eupša, uh, Ke swanetse go thoma ka efe? Sefiela moya? Oh!
Ha! Koko, o tshekisha kudu. Bona meriri ya gago. Koko, ga a thabele se.
Ke be ke nyaka go go thuša.
Go direga eng? Oh, ditšhila.
Ke a leboga setlogolo sa ka. Lekere le le bose kudu. A re lekeng tse dingwe ka moka. Wow!
Le nna ke a e nyaka. O šetše o yele ya gago. Ke sebaka sa koko sa go thabela chupa chups tse di botse. Oh, ke nagana gore di kgatletše ka ganong la ka. Mike, le nthuše ka pela. Le ke a go lopa.
Oops, ke nagana gore ke fetišitše tekanyo. Seo ke nnete. Ke tlo nyaka legla la ka. Eupša malekere a bose kudu. Ke tlo ya ethe ka nako. e nngwe gape le ya mafelelong oh.
bravo koko mošomo o mobotse
go thapša kudu
Thoro e thea lefela kome ke tšhona tšeo, na se ke mofuta o mongwe wa motlae?
Lekoko o na le um, šupa seswai senyane? Hmm? Ten? Oh! Gona, gona, gona. Seo ke bogolo bo botse bja seabe.
Mike! o swanetse go hlokomela kome wednesday ka botse ke yena wa pele
Ga ke e kwešiše. O ya sepjang? Hmm, leta ganyane. A re tliseng molo o mongwe. Oh, wow! Kona, bjale go feditšwe. Ke hwetše popcorn e nngwe. Go phethegile. A re e le keng? Coco! Oh my God.
O be o sa swanela go dira seo. Ke a lepoka, ke sebaka sa gago. Bona, se ke a ene yaka. Ke yo mopotse. Oh! Seo se a fiša. Nako ya go dira popcorn e nngwe. Go beya dithoro tsa ka godimo ga ene. Gome voila! Re hwetše popcorn e bose kudu. Se se a makatša.
Koko, seo se a thabiša!
Ke sebaka sa gago, Mike. Le nna ke na le kgopolo ya go apea popcorn ka pela. Gabotse, ke na le motšhene o kgethegilego wa popcorn. Bjale nka apea diabe tse dintši ka mo ke nyakago ka gona. Go thabiša kudu! E bose kudu!
Ohoa, Mike! O se ke wa dira se! Oh, yeo ke kgopolo e mpe. Motšhene wa ruri o a senyeka.
Go thabiša kudu! Bona gore re na le popcorn e kakang bjale! Wow! Ithuše! Go na le lekanego bakeng sa mang le mang. Na yeo ke tšhungwa? Tšhungwa e tee e lokile, eufša tse thiruri di ka one. Bona tora ye telele ya tšhungwa, ke bohlanya! Koko, thoma, ke swerwe ke tlala. Kona, ke na le phuthela e tee fela. Bona gore e pinki le go ba e botse bjang. Hmm, ke a e rata. O ka thoma Wednesday. Oh my!
Ga se wa e fetša. Ga se ka lemoka le go lemoka. Gona ke tlo e yaka le thabo. Bona, koko o tlo tšhela pudula. Oops. Oh, ke feditše.
Pele ga tšohle, ke nyaka go tloša phuthelo. Gomme bjale ke tlo dira tšhungwa e tee golo kudu. E bonala e phethegile. Eupša seo ga se tšhatši ka moka. Hlahloba se. Ke tlo dira di-noodle ka gare ga tšhungwa ye. Bjale ke tšhungwa ya boroso. Go e sotha. Gomme ke tšona tšeo. Wow, Mike, bona! Wednesday o na le kgopolo e botse kudu. O dirile ka botse. Le gona ka botse, kolobjana le yona e a tshekiša kudu. Bona seo. Gona ke nako ya go ja di-noodle tsa ka tsa tšhungwa. Go phethegile. Hmm, Mike, sebaka sa gago. Hure! Eupša! Oh! Yeo e bele kgopolo e mpe. Oh, ke tlo e hwetsa ka pela. Gona a re thome. Ke a ipotšiša gore pudula ya ka e tlo ba e kgolo bjang. Seo se a thapiša. A re direng tse dingwe gape. Ka gona le go bapala ka yona. Whoa! Oh Seo se na le lethabo le lentši. Mike, wow! Ee, ke na le kgopolo e botse kudu. Nka kgona go aga tshaba ka moka ka kare ga dipudulana tse tšhenyane. Wow! Tlagloba se! Ups! Ke nagana gore ke a fofa. Nthushe!